aħna ħanibqaw fuq l-ikel dak il-pixxi spat vera looking forward għalih jien. Imma ħanibqaw fuq l-ikel. Għaliex maħna fl-istudio jina għat Matteus Grasso. Ħanibqaw nitkellmu fuq l-ikel. U fuq il-xaħam.
U fuq il-xaħam.
Grasso. Eżatt. Ħalli fidejk, ħalli l-introduzzjoni. L-iktar persuna rqiqa li kun joma Grasso.
Jina, jina dejjem nejdlu, għax aħna jina l-familja tijaj tan-naħa tal-mama, eh. it-tija tijaj mizzewġa grasso, grasso mdan ċawaw Malta, eh. u ma jiġux minn xulxin. Ġifir ma jiġux minn Anton Grasso. Le, le, naf, naf, ma tiġux. Eżat. Klixe dik.
Klixe. Nsellu għalija. Illum xtaqt titkellem naqra nar ta' festa, jew holiday, jew holidays. X'nistgħu nagħmlu jew x'ma nistgħux nagħmlu? Hemm u xi cheat days. Hemm min, hemm min jassoċja, Steph, illi biex bniedem jagħmel progress, mela biex ngħidu aħna, jien naf, ħa nivvinta ta', persuna tkun libsa size 16 u biż-żmien tixtieq tasal għal size 14, 12, 10, illi trid minn mindu qiegħda size 16 sa dak is-size 12 ma tiekol xejn illi inti hemm tajjeb Ma tiħux dik in-naqra drink eċċetera. U din hija misconception. Hekk hu, hija misconception perikoluża, Sur Marco nsellimlek. Minħabba raġuni illi iċ-ċans kbir huwa illi meta inti bdejt tagħmel imqar ftit progress. U imbagħad bħal kulħadd ħa jasal perjodu li tgħid imma qisu Stennejt li ħa jkolli riżultat iktar malajr jew stennejt illi nibqa' nagħmel l-istess rata ta' progress? Dak tippretendi. Tippretendi. Allura, per eżempju, jekk minn size 16 sa 14 ħadli xahrejn, nippretendi li mill-14 sa 12 jgħoddli xahrejn ukoll. U mhux hekk l-agħar li forsi ċertu żmien fix-xahar aħna n-nisa nitilgħu xi naqra iktar fil-piż mur tintiżel fuq l-irqaq. Eh, eh, tiġrilek int. Tiżżid xi ftit. U fil-fatt minħabba dak wieħed mill-ħafna fatturi, Dulsi, ma jkollok min jgħid, Ara naqra jiena llum żgarrajt Melissa insa kollox hi. Daqshekk jiddemoralizza ruħu jerġa' jibda from back to square one. Għaliex? Għax tlaqna minn punt perikoluż illi għedna minn fejn qiegħda llum sa ma nasal ma nista' nagħmel xejn illi mhuwiex riġidu, illi mhuwiex bl-eżatt. X'aħna minn estrem għar l-ieħor. Minn estrem għar l-ieħor.
U fir-realtà ġranet ta' festa jfakkruna kemm hu tajjeb illi biex aħna nieħdu pjaċir bil-progress li qed nagħmlu. Issa ħafna nies kif jieħdu pjaċir, ħa ngħidu hekk, li jiltaqgħu madwar mejda, jieklu xi ħaġa, jitkellmu. Issa jekk jiena ħa noqgħod b'idejja marbutin waqt li intom qed tieklu, x'gost qed nieħu mill-ħajja? Tgħidli ma hemm skop, għax nixtieq nibqa' nagħmel il-progress. Fine. Però dak il-progress tista' tagħmlu matul il-ġimgħa. U billi inti, is-Sibt jew il-Ħadd, jew inkella forsi xi ftit is-Sibt u ftit il-Ħadd, pereżempju, jew xi ftit nhar ta' festa, tkompli ma' ħaddieħor, għax fil-maġġoranza għamilt li kellek tagħmel. ir-riżultat se jiġi. Ġifieri minn hawn l-appell tiegħi huwa lil dawk in-nies li jaħsbu illi bilfors se tibqa' riġidu, irrelevanti mill-ġurnata x'inhi, l-aħbar hija illi biex inti żżommha għat-tul ta' żmien irid ikollok dawn il-breaks li idealment, issa din importanti nagħfas fuqha, ikunu pjanati. Ma ngħidx jiena llum waqt il-programm ta' Nilġugħ u malli noħroġ minn hawn ħa nsib l-ewwel ħanut u ħa nixtri erba' pasti. Jew tmur tikol fil-kċina. Jesu kemm issajjar tkun ġbajt bit-tinqir. Bit-tnaqqir.
Jiġifieri jekk tippjanhom, jekk tgħid isma' nhar ta' festa jiena llejla għandna ikla mela jiena naf illi nhar il-Ħamis li ġej ħa niekol differenti mis-soltu. It's ok. Jekk nagħtu għat-tentazzjoni u għal-logħob tal-moħħ, għid illi. You'll be looking forward for something. Eżatt. Jiġifieri int eh, tissuġġerixxi li darba fil-ġimgħa, darba l bdejna fuq cheat meals, mhm. li darba fil-ġimgħa eh, niksru xi ftit u nieħdu dik xi ħaġa li verament we look forward to xi forsi xi tazzambit u xi. Dik ikolla dul sima għandek min jaħseb illi pereżempju Ara, illum ħeġen niklu pizza, jina ma taċ toġobni l-pizza, Imma ħa nieħu pizza. Jekk inti il-pizza mhux il-favorita tiegħek, mhux wert it. Hu dik xi ħaġa li ma tistax tieħu s-soltu u li tant togħġbok. U dakinhar tridha. Jew deżerta pereżempju, kull deżert normali imma hu deżerta jew ġelat. Togħġbok. L-estremiżmu dejjem ħażin, pereżempju fi żmien il-Covid nisimgħu ħafna appelli ġenwini ta' ilbes il-face shield pereżempju, sanitizer, eċċetera. Min-naħa l-oħra, nħobb nistaqsijek jien, kemm hawn awareness dwar x'tista' tagħmel minn ġewwa? Mela l-immune system tiegħek. X'inti tagħmlilha biex tieħu ħsiebha? Vera, nistgħu noqogħdu ġo bozza d-dar u nitolbu illi ħadd ma jġibilna l-virus id-dar, imma jekk dak il-virus b'xi mod jew ieħor xorta ħa jasal għandi, mhux ħa jsibni debboli u jaffettwani? Kemm hu aħjar li nieħu l-miżuri suġġeriti, mela face shield, pereżempju, sanitizer, etc, imma minn ġewwa? l-immune system tiegħi għax qed inti qed iekol tajjeb, għax qed nagħmel l-exercise u għax qed norqod tajjeb, dik qiegħda protetta. Hija kkarigata biex tiġġieled kull ħaġa li tiġi. Eżatt, u speċjalment, Marco, issa qed jgħidulna aktar minn qatt qabel, isma' din mhux xi ħaġa ta' tliet xhur u ħa tisparixxi minn wiċċ id-dinja. Hija aktarx tibqa' magħna.
Allura ħa tibqa' ġo bozza d-dar.
U anki kemm hu tajjeb li tibqa' ġo bozza d-dar.
Għax jekk inti m'intix qed tiltaqa' ma' affarijiet, ma' viruses whatever, influenza whatever, inti mhux qed trabbi l-immune system. Anzi, hija ġo bubble litteralment u kif terġa' toħroġ ħa tkun iktar prone timrad. Għandek il-kontroversja mbagħad li hija sa ċertu punt fattwali li għandek min hu vulnerabbli trid tieħu ħsiebu. Però dak il-vulnerabbli li qed nieħdu ħsiebu, kemm anke mentalment jiflaħ illi jibqa' litteralment skomunikat min-nies meta aħna magħmulin Nomordu psikoloġikament. Aħna annimali soċjali jgħidu ġifieri jdu nkunu anke madwar in-nies. Allura trid issib naqra il-bilanċu. Tagħmel il-miżuri fl-istess ħin ħsieb tiegħek innifsek. Issa jekk nagħmlu mod tajna mir-rutina għax hemm holiday fin-nofs, issa m'hemmx għalfejn issiefer għax naf li bħal daż-żminijiet mhux ħafna qed isiefru. Però jien naf anke saħansitra weekend Għawdex. Hemmhekk, x'nistgħu nagħmlu? Dak li jkun x'jista' jagħmel għax din ma ġietx ġurnata, issa għandek forsi tliet ijiem erbgħa. Mhux hekk?
Il-moderazzjoni ta', jiġifieri anke għad tmur ġo restaurants illum, hawn restaurants li jservuk pereżempju anke jekk għandek xi intolerances jew xi allerġiji. Għandek l-għażla. Jiġifieri jekk inti tagħmel weekend tgħid ħa nagħmel weekend nikol il-junk food, apparti li probabbli l-ewwel darba tieħu gost bih. Forsi t-tieni darba wkoll. Mat-tielet darba għajn ma xi ġieħ ta' żaqq, xi ħruq ta' stonku, ma kinitx holiday, u tispiċċa l-estrem l-ieħor, tumbraħ il-holiday xorta. Le, ma mbagħad pereżempju jkollok il-pool u jekk int m'intix imdorrija tgħum, tgħid għamel tlett ijiem nitmermer fil-pool. L-eżerċizzju.
Fil-fatt, fil-fatt naħseb dik hi li tipo anke waqt il-holiday, jien pereżempju, Jew iddaħħal mixja, ġmiel, pereżempju, semmejt Għawdex inti. Niekol, pereżempju, imma ma niffangax. L-agħar wieħed huwa l-Milied għalija, ġifieri l-Milied anzi nibda nipprova nevita li niltaqa' man-nies minħabba li kulħadd jiekol. Imma holiday taf li xorta orajt ħa tikol ftit iktar u ħa tikol ftit iktar tard imma xorta tipprova żommha. Il-breakfast, il-holiday naħseb l-ikbar sin, l-ikbar ġnuna.
Huwa il-bat naqbes lunch, per eżempju, ngħid isma' ma nħoss li għandi bżonn. Ma eh, ftit ġematilu meta kont qiegħed kont qiegħed għawdex u kelli nitlef it-trejn bejt iħossni giltat Matteus. Imma taf li għamilt il-laps. Eh, Stefan dal-probi fil-fatt.
Għadda mixja jew per eżempju għaw min ikun ġolu kanda jinżel sal-ġim. Ekku. Għattamil affarijiet li soltu ma tamilomx. U kif ma tħossiex u li It's training. Tħossa l-iktar leisure, ġifieri. Kemm ħarwin daw it-tnejn. I'm feeling left out għaxin. Meta mmur holiday l-ġim ma nuża, l-ammur mhix. Meta mmorru weekend getaway aħna tlieta ta' bejnietna. U neħduk mix-xeħ. Jesa narakom, irrid inkun naqra Bil-tromba ħana rakom meta tkun holiday. Niduk mixja flimkien u jidulek fl-aħħar tal-mixja għandek id-drink favoriti. Eh, bisħana fullek mixja. U lek, morru ma aħna 5 AM club, binqomu fil-ħabs. Le, ta' jien 7 AM.
Vantaġġ ta' holiday għat issemmu anka relaxation, huwa fil-fatt relaxation Illi meta inti tikkalma naqra l-istress tiegħek, anka l-immune system ħatkun aħjar, ġifieri naf anka tobba illi meta jkun hemm xi pazjenti tagħhom, xi koppji illi ma jistgħux ikollhom tfal, pereżempju, fost l-ewwel suggestion jidhirhom morru holiday. L-istress huwa l-bidu ta' ħafna ħafna mard, sfortunatament, li nkunu ġibnieh bil-problemi u bl-inkwiet żejjed. U dak li qed jiġri xi ftit jew ħafna f'dan iż-żmien ukoll, illi anke min jikkwota numri li pereżempju mhumiex reali, jew inkella illi jkabbar is-sitwazzjoni jew ibeżżagħha ħafna iktar milli huwa verament il-każ, Qed joħloq il-biża' fin-nies. Dik il-biża' ma nafx intom imma meta tismagħha qisha ġġibek statiku, qisek qas taf x'ħa taqbad tagħmel, tbeżżgħek, taffetwalek anke l-immune system u hemmhekk fejn verament ħa nżidu r-riskji li l-mard jiżdied. Li diġà qed tibni fuq il-biża' tal-fatt li ma nafux x'se jiġri, qed tippjana mill-lum għal għada. Ġifieri jekk jiena qabel kont nippjana sa tliet xhur qabel, illum nista' nippjana mill-lum għal għada. Dik toħloq biża' u ansjetà fija li jonqosni in-numri kollha ta' li ħa jitilgħu. Mela bin-numri, bil-festi, bl-ikel, nagħlqu din l-istazzjoni. Grazzi, Matteo. Ħanaddu għal waqfa ħasira, nkunu ma' komila ufti tiħor.